Maitei rory temimbo'ekuéra mba'éichapa peime, jahecha amita ñane rembiaporã ko ára pegua, cómo están, espero que estén todos bien, vamos a ver entonces nuestra actividad del día. Ñamba'apóta hína ñanearanduka togue poteĩpa peteĩ guive, vamos a trabajar entonces nuestro libro de guaraní a partir de la página 81. Mba'e jareko pépe? Jareko hína peteĩ Ñe'ẽpoty, tenemos una poesía. He'íva péicha, Avasunu, avasunu, ruguágui rerúva ko yvy moingovévo kuimba'e kakuaa, nde ruguy momorãvo kuarahy hendypúva ha jasy nde rekávo pyharérõ hasa. Nde vaekue ymaite ku opaite mba'ejára, yguasu ne mba'e ka'aguy ha yvyty. Nde pochýi sapy'árõ osynúmiva ára ha vy'ápe reime opa nambi ojeroky. Eirarúva pajépe nde juru ombo'éva reipo'órõ hesãiva mborayhu hechapy. Reguatárõ orehóvo guyrakuéra oñe'ẽva ha tory ha vy'ápe nde rape ipoty. Ava sunu tyre'ỹ tesaráipe reikóva, yvytu ha ysyrýpe nde py'ambu ñahendu. Nde tapỹime og̃uahẽva arandu ojero ojeheróva ha yvy rendaguépe mba'asy jajuhu. Néi, péva ha'eguéichama pe ñe'ẽ poty oñe'ẽva hína ñande ypykuére Yvyjára va'ekue ñande retãme ha jepa táva.

Mba'épa he'ise heru guágui? Heru guágui he'ise hína ojekuaa'ỹva, que no se conoce, verá, es algo misterioso, algo oculto, verá, hérava heru guágui. Upéi he'i, Mávapaaraka'e ymaite Mba'ejára, ko'ãva ha'e hína ñande ypykuéra, nuestro antepasado. Mba'éguipa guyrakuéra oñe'ẽ oĩrõ oguatáva, verá. Adad camina los dueños de la tierra entonces guyrakuéra oñe'ẽmbáre mba'ýipa ojeroky panambi avakuéra ovy'aramo porque están contentos, están felices, los aborígenes entonces las mariposas empezaron a volar mba'épa oheja arandu rérape ojejapóva, verdad, que dejó donde está antepasado entonces oheja mba'apo dejó enfermedad, néi, ambuépe ogueru jareko péicha ha'e Heta ñe'ẽporã recurso literario oipurukuaa haihára he'íramo hag̃ua hemiandúgui, que el poeta, el autor se puede valer de varios, de muchas figuras literarias para expresar su idea, su sentimiento. Tembiasarã, jeruguágui reju, ombotuichávagui. Entonces, que venís, que provenís de algún lugar oculto, algún lugar misterioso, ¿verdad? Están exagerando la realidad. ha jasy nde rekávo pyhare rohasa mbo'ava rekovera, entonces acá hay una personificación, ha jasy nde rekávo ndéve pyhare rohasa, omomýiva, omomýiva sería hiperbatón, que cambia el orden entonces lógico de una oración. Nde va'ekue ymaite ku opaite mba'e Jára ombotuicháva también

Mbojoguáva ombohetava'erã, mbojoguáva sería metáfora. Metáfora entonces es como una comparación pero no lleva palabras comparativas. Avei jahecháta hína mbo'avareko, vamos a sacar también personificación que encontramos imágenes visuales ha'éva jahecháva, ñahendúva imágenes auditivas, Avei, upe jey omyesakã mba'épa he'ise haihára ko ñe'ẽ rysýpe. Aklaro qué quiere decir el autor con estos versos. Pe tapỹime og̃uahẽma arandu ojeheróva, ha yvytu ne rendaguépe mba'asy ojejuhúva. Que supuestamente las personas civilizadas vinieron hasta su casa, verá, se apoderaron de todo y qué dejó? Dejó enfermedad, tristeza, entonces ha todos lo hago y señora perdieron todo y luego se viven ahora en la extrema pobreza néi upéi ñahesa'ỹijóta hína ambue togue kuéra orúva avei togue ambue pegua y después entonces vamos a ir analizando la siguiente poesía también de la misma manera néi ha peve ñane rehembiapo upéicharamo aguyje rejohecha peve.